Salam mähriban doganlar, eziz ildeşler. Bu gün on ikinji ýanwar. Ýagny şehitleri, Watan üçin, ar-namys üçin pida bolanlary, türkmenlerimizi ýatlama güni, hatyra güni. Bu gün biz diňe bir Gökdepe söweşindäki gerçekleri, edermenleri, şehitlerimizi ýatlamyzok. Bu gün türkmeniň taryhynda bolup geçen elhenç, esasy üç sany gyrgynçylygyň pidalaryny ýatlaýar. Üç sany gyrgynçylyk, üç sany pajyga. Bular bir müň sekiz ýüz ýetmiş üçünji ýylda Daşoguzda parahat oturan, intäk hiç hili uruşam ýok, sögüşem ýok, hiç zadam ýok, parahat oturan halkyň üstüne çozup, ençewünläp şol halky gyrdylar. Ors patyşalygynyň basybalyjylary, goşunlary Daşoguzdaky parahat ilaty, türkmenleri gyrdylar. Näme üçin? Türkmeniň gözüni gorkuzmak üçin. Türkmeni basybalyjylyga boýun egdirmek üçin. baknaçylyga, gulçulyga boýun egdirmek üçin. Türkmen boýun egdimi? Egmedi. Ondan soň, ikinji pajyga, bir müň sekiz ýüz segsen birinji ýylda Gökdepe söweşinde türkmenleri elhenç ýagdaýda ýene gyrdylar. Çaga diýmän, aýal-uşak diýmän gyrdylar. Üçünji pajyga, üçünji gyrgynçylyk. Bir müň dokuz ýüz on altynjy ýylda Türkmensährada bolan Ors paşasynyň serkerdesi Madridowyň ýolbaşçylygynda edilen gyrgynçylyk, Günorta Türkmenistandaky gyrgynçylyk, Türkmensähradaky gyrgynçylyk, o taýda ýarym milliona golaý türkmeniň gany dökülýär. Wagşylarça. Näme üçin? Türkmen näme etdi? Näme üçin türkmene garşy şeýle gyrgynçylyklar edildi? Näme üçin türkmene garşy şular ýalaky duşmançylykly syýasat alnyp barylýar? Oguzlar, Altaý daglaryndan başlap, Berinik bogazyndan başlap, Iýerusalime çenli at oýnadan, höküm süren bir millet, halk. Şoň üçin şular gaýdyp, dünýäde häkimiýet gurmasyn. güýçli bolmasyn, birleşmesin diýip edilen syýasatyň netijesi şu. Ýöne biz bu günki günde bir halky başga halka duşman etmek islämizok. Beýle bir agitasiýamyz ýok biziň. Biz diňe watançylyk duýgusyny, erkinlik duýgusyny aýakda tutalyň. Şehitlerimizi, gerçeklerimizi ýatlalyň isleýäris. Biz bu taryhda türkmenlere garşy edilen gyrgynçylyklary bagyşlap bileris. Türkmen halky muny bagyşlap biler. Türkmen halky parasatly halk, geçirimli halk. Ýöne biz bu gyrgynçylyklary, bu söweşleri, türkmene garşy edilen hüjümleri hiç wagt unutmarys. Şoň üçin şu gün on ikinji ýanwar hatyra gününde biz. Şu üç pajygada, gyrgynçylykda gyrlan türkmenleri ýatlaýas. Şolaň hatyrasyna, şolara çäksiz minnetdarlyk bildirýäs, şolara hormatymyzyň çäksizdigini bildirýäs. Ýatan ýerleri ýagty bolsun, imanlary hemra bolsun. Şeýle-de, diňe bir bu üç pajygada pida bolan türkmenler däl, Watan üçin, türkmeniň erkinligi üçin, özüni pida edenleri ýa-da türkmenleň erkinligini görüp bilsem, birleşenini, agzybirligini, bileleşenini, bir güýç bolanyny, bir ýumruk bolanyny görüp bilsem diýip şo arzuw bilen dünýeden öten watansöýerlerimizem şu gün Hatyra gününe ýatlaýar. Hemmelerine çäksiz minnetdarlyk bildirýäs. Şehitlerimizi ar-namys üçin Janyny pida eden watansöýerlerimizi unutmalyň, ýatlalyň. Hemmesi üçin aýat-töwirlerimizi edeliň. Ähli aýat-töwirleriňiz, doga-dilegleriňiz kabul bolsun. Hatyra güni unudylmasyn, mähriban doganlar!